Market gin, day. gin jouso chieng' chirono mm. chieng' chirono inyalo neno ji mang'eny saidi bwana kendo mm. nitie jomoko ma gin gin kanyo ma nyaka itang' kodgi kabisa mm. joboksi matugo kanyo gidwa ni gipiki e box no mm. ipiki e box ni dhi win mm. omera miwinjo ma ma pesa ma ok pesa ma pesa ma ok pesa ito ni kala kala maber Bwana to jachien.
Oginori. No.
Mama wori wero. Ng'ato ochamo siling mia adi? Ma ji owuo te. Gicha eh. dhi biro ni ni kichiro. Oketo 50. Chiro te odhi owuo. Oketo 50 to chamo 300. Ochamo 300 tipe yiri ni yawo.
Chako tugo mar ariyo.
Bath kama ineno gi tuge no to lewni uso siling apar apar. Lewni lewni lewni pirari pinjiri ni yawo. To jogi tim ang'oni. Ogudu mani gombo 5. ogudu mane gombo five suspender mane gombo bwogo godo Vest nyiri mar- mane dwa dhi godo e kiche vest mar citizen citizen
eh? la obama makoro kowuok omera kama ronaldo vesti mar ronaldo kama ne ronaldo dhi otitatita wiye te to dhi owe nyak sure moro achiel kae kama lewni mag ka gima mano kore kama koro gine dhi piye yiere no mm. yani moko go head moloyo go eh mm. Ronaldo bende nigi sunga inawaya mar USA wuod Brazil manambanya inawaya mar USA ipenjire ni pesa nada yudo nade koro joka luongi aluonga bak yani en jachien iyudo mana ka gimoro oseteri kacha ing'iyo ng'acha osechamo gicha didek kineno in koro gima dhi golie e, e, e, e ng'eng'ni mm. en if irealize ni ji apar osechamo to pod iling' mm, ah, ah, joma wachungo ka gi jogo osechamo te ago bis gi pes mar dhelani atho kadhi dwoko ne daf taloso profitparo moro biro ni ni kare mi, mi go nyaka kwano ni chieng' ida nyiew ne mamau kata mana kit kamasia moro e bwogego koro ti gi pesa neno idhi kawo siling dongi dongi dongi en so eh. itwe 50 50 eh. ni mikwonga mm. kwonga tugo ni piep Ichamo 200. Ichamo 200. Acho ni we. Maji udugo penye ni bwana tija bahati imelich manade. Koro ji koro idayo dhogi. Eh. Bai wacha ngo. Mm. Ah, hapana bwana. Ti yombo malich kama pesa cha ngeni poko mi ye lweti. Mm. Iko nini ya? E podi pak ya eh, paka.
Eh. Kidwaro pesa imi eh. ama inyalo tugo. Icha kipenji. Kichiemo. Tidhi mbele gi tugo. Iwinjo ni shilingi 800 mapok imuloga. To sanda koro kowuok.
Sandak koro kowuok ma sandak mayoyo te. Sandak pod nyien.
Idwaro yie thum ma gicha no wachi niya. Mm. Ed To Christmas be chiegni. Thum ma Ed Boy ema nowacho ni ji dhi yie molando mm. molando ne ji Sir Games. Mm. Mowacho ni bwana temuru so up ma at least. Mm. ka abi nikweruga mo- nikweruga mondo uniform ni thum nie gweng' iwacho ni ya ni wang' Eh. koro kik Ah, gidhi e do- thum eh, ni kik o- osekwer ni kik ji dhi e thum kanyo ero nitie nyiri moko ma- Mm. madhi biro kanyo Mm. sawa aeto iwinjo ka iwinjo- iwinjo- iw- iwinjo ka ka- ka- ka- ka- ka ng'ama- ng'ama- ng'ama- ng'ama ng'ama DJ en ing'e ni nyaka ketgi ka gin gibedo security e thum bana ni to kwer ji to nitie ng'ama obiro Iwinjo ndiko ka gikwero nying ji niya. ni ng'ato biro ndiko nying ji e thum ji bwana oluorre sawa ji oluore sawa and you should, uh, you should check on uh, walo moro maneno ka ji odhi e thum kanyo kar iluongo uwe thum
bana tisechamo pesa cha jom mane pesa mane tugogo kadi cha ah, you will nade osechame Donga ngisi ni aywak. Ochami. Eh.
Adwa dhi ywak. Pes mama. Adwa dhi ywak e choto choche manie chiro ka be chulo. Lit moloyo. Ochami pes mama.